Me ku derweta vaşkand. Exmînî mera ser desthilatdariyê. Piştî exmîniya kê hekim desthilatdarî li Kurdistanê kir, eşkaniya desthilatdarî li Kurdistanê kir. Her ne dîroknas bêjin eşkanî jî Kurd in, lê hê belgê xurt me re qij ne derketina. Di wê demê de. Hê jî di gotina kurda kardox. Hebûneka we hebû di zîrabota. Kardox ew kardox şeş sed û sûhna heta çar sedî beriya zeynîna. Ji ber zînfonê yûnanî yê efser. û dîrok jî nivîsandiya dema zindanê Axmîniya de rizgar dibe piştî şerê wayê dibêjin navê şerê mîdî Elhurûb Elmîdîye digotinê wê demê rizgar dibe dibê em hatin herêmekê pirtûka xwe de dibêje dibê em hatin herêmekê Di gotinê de herêma Cezîretayê kurdo. Yanî navê kurda jingî bi haya, ew herêm kardoxa çar sed û yek beriya zayînê behs dike. Ji xwe gelek dîroknas bê navê kurda ji kardoxa hatiye, ew jî jêdereka Navê Kurda ye. Di wê demê de me got eşkanî, eşkanî jî bûn lê kardox jî hebûn. Kardox li Cezîra Bota bûn, eşkanî li Rûlatê Kurdistanê û li Îranê bûn. Ji xwe beriya eşkaniya jî me bi hisa Skenderê Mexdûnî kir, demek ku kete Kurdistanê de û Skenderê Mexdûnî dema wî ixmînî şikandin. Sê sed û si û sê piştî Skenderê Mexdûnûçî dewleta xwe li efserê xwe, li dabtê xwe leva kir, yek ji wan e Slûkis. Slûkis herêma Kurdistanê kete destê wî ne de. Di wê demê de jî melet serî hilda dijî dagirkara. Şoreşek dijî Slûkis rabû bi serokatiya Arşekê Baravî. Jixwe Eşkanî mana desthilatdariyê de ji dîroka wana sê sed û bîst û sê beriya zayînê heta du sed û çil û du diwa. Eşkaniya jî desthilatdariya xwe de Berevanîya li ber xaka Kursanî de kirina dijî kê, dijî Romên, Bêzintî û gelek cara şer bûara çêkirina û Kurdistan û xaka wê bûwa navendeka şerê herî giran. Wî şerî berdewam kiriya heta desthilatdara Kurdistanê û Îranê de piştî eşkeniya ya gotgotnewa Sasanî, Dîsê wî şerî berdewam kir û Sasaniya xak parist bi şera û berxwedanê dijî Romên Bêzintinî û dijî Romaniya. Sasanî navdar in du sed û bîst û çarê zayînê piştî eşkaniya hatine mane heta şeş sed û sih û neh dema ku misilmantî û misilman û artêşa misilmana bi serokatiya Ereba hatine herêma Kurdistanê. Sasanî paytexta wa

Kê Sasanî a dewleta Sasanî ava kir? Ardeşêrê Babik ê kurê Sasan ê kurê Sasan ew î ew dewlet ava kir. Çilo ava kir? Ji eşkaniya xwe rizgar kir. Di nav eşkaniya de bû lê rizgar kir û dewleta kurdî ava kir. Çiqe em vejin şêwê wêna jî ne kurdiya xwerû bû lê dîsa çanda wê û ola wê zerdeştî bû û ola wê û zimanê wê û tîpê wê kurdiya pêlewanî bû. Wa Sasaniya Navê Ebû Sesanî, gotina Sesanî yanî şahê şahan, şahînşahê şahan, Melîkilmulûk di koka kurdiyeta xwe de. Ew Sesan carê agirdankê perestgeha xwedawend Anahîta bû, Mabed Anahîta. Ji demê ve, ji berê ve agir li cem me pîroz e, em nirxê agir digirin û em li pê têxin. Desthilatdariya Sesaniya rastî gelek fereh bû,

Belkî çar sed salekî mane, padîşahê we jî gelek bûn navdar in. Mîna Ardeşêrê ku me gotî dewlet ava kirî û Kêxisro Yekemîn û Kêxisro Duyemîn û Nersî û Sabûrê Yekemîn, Sabûrê Duyemîn, Behremê Pêncemîn û Qubad û Xisro Perwîz û ji xwe yê dawî Yezde Kurd bû yê şahê dewleta Sasanî. Ser kurdiyeta wan a ji xwe belge xwe divekin û jê der zehf dibin. Gelekî teadil kurda bûa. Mixabin destlatdar a herêma me ya Rojhilata Navîn a her kirina ku dîroka kurdî wan dabê û û bi bi ajenda bi bi nejadna dî ve, qomîna dî ve girêdana lê rastîya Sasaniya Xwe vekê û zelat bê koka wa jî kurd a, yê heta yê weke Tabarî, pirtûka serok û padîşah da, yê weke Ibn El Esîr, pirtûka wî ya kamil de ya beşê duêmîn da û mamostekî zanîngeha Tehranê heye Reşîdê ya Simî, ew jî dibê Sasaniyê kurd in û nîşana vê yekê wextê ku Erdelan padîşahê Eşkaniya Yê ku ku Erdeşîr di rûyî de bi şoreşê re bûyî, namekê di rêkirî Erdeşîr de dibê dibê ti yê ku di konê Kurda de ti mezin bûbî. Yanî nav pêz de ti mezin bûbî. Wilo wî kêm dikê navê Kurda pê vedikê û rastiya wêna Erdeşêr ji êleka Kurdî ya navê na Şiwankara ye. Yanî Şivankara yanî karê va şivantî ye. Heta niha ew êla me ya navdar heta niha di Kurdistanê de heye. Ew êla şiwankar e. Û me got jî Sasanî gelek çanda wa û girêdana wa Kurda ve hebû, nexasim aliyê ola Zerdeştiyetê ve û ji alîkî dî ve jî nivîsana pêlewanî û pertûkê pêlewanî û axaftina pêlewanî û jêderê pêlewanî ji xwe bi diha hebûn jêderê pêlewanî. Ew hemû yê dema Sasaniyan e. Sasaniya em nikarin behsa şerêwa geleka bi Romaniya re bikin lê hema em zanin ku seranserî Kurdistanê seranserî wêne her ceng û şer bi Romaniya re kirine şerê herî giran û dîsa Kurdistan Bûya qada şer û nearamiyê di wê demê de hemû şêweyê dagirkirinê bû. Bi Bêzantiya re, Romê Bêzantiya re ew şer pêk dihat li gelek deveran. Li devera kurtî niha vê bêjim li devera Heranê, nixwasim li devera Heranê wextê şerê herî giran bû ku Valerian ê padîşahê Romê Bêzantî hate girtin ser destê Sasaniyan. û li gelek deverên dîtirkê jî mîna Erziromê heta Şingalê, şehra Zûrê, Megoharanê, Amedê, Erzencanê, Cezîra Botan her şer li wa da û cengên mezin pêk hatine neqaba Romaniya de û di neqaba Sasaniya de gelekî Kurd pê êşe hene, miletê Kurd, civaka Kurd gelekî pê êşe şer gel heta Nisêbînê jî cengên Nisêbînê jî pêk hatine. Dûyî şerî de gelekî Kurda gerew dane, Kurda gelek êşe hen. Mixabin vê jî bêjin, birayê me yê ermen di wî şerê Romanya da û şerê Sasaniya da li pişta Romanya sekinîn. Nexasim Tîrdad hebû padîşahekî Romanî û Tîgran jî hebû padîşahekî Romanî. Nana Mixabin ney Romanî, padîşahên ermenî Tîrdad hebû padîşahiyê ermenî û Tîgran jî hebû padîşahê ermenî. Ev pişta ermeniya pişta romaniya digirtin û di wê demê de ermenî bûne xiristiyan. Bûne xiristiyan lewra vêca bi xwertî romaniya pişta wan a digirt. Şerê şerekî gelekî giran çêbû. Romanî bi ser ketin tê de şerê Şehrezûrê dema Hirql de, Heraklios de, Heraklios bi zimanê erebî nebî Hirql e, şer çêbû. Lê wilo jî wilo jî romanîya dixwest levhatinekê bi Sasanîya re pêk bêne û dawîyê vî şerê re bêne. Lê mixabin. Sasaniya qîma xwe neanî. Şer berdewam bû û di wê rewşa zehmet de, di wî şerê giran de misilman bi artêşan serokatiya artêşa ereb yê weke Sead bin Îmî Waqas û û Îyad Îyadê kurê Xenim û êdî bi komê artêşa rêkirin hatin ser Wek em bêjin zikê xaka Kurdistanê û êrîş dikirin. Wilo jî Sasaniya li ber xwe xist. Heta herî xurt û cenga Qadisî belkî wa bihîst bê. Di cenga Qadisî de bi ser ketin û Rustem ê serok leşkerî hêza Sesanî tê de Pakrevan ket hate kuştin û di wê demê de Yezde Kurdê Sasanî yê ku ew jî kokayî kut, hingî padîşah bû. Ji xwe beriya ku şerê şer dest pê kewî niqaba misilmana û niqaba Sasaniya de. Omer ê kurê Xetab namekek rêkira ji Yezde Kurd re û di nama wî de gef lê dixwarin û û digot î de were be misilman.

Were cama em xwedî ji ser bi nas kirin ka xwedê kî ya, şahrestanî, wekevî, pêşketin, zanebûn, bersivayî bûye rengî da. Lê me got jî Sasanî şeş sed û suh û niha şikestin ser destê êrîşa misilmana yê ku bi serokatiya ereba, yanî em karin sedemna. Serekî em bêjin yek ji wan sedema şerê navxweyî di nav Sasaniya de çêbû. Mixabin ew şer jî çardeh sala berdewam bûbû. Vî şerê navxweyî dewleta Sasî, Sasanî, ya ku wil û mezin bi demê re zeîf kir. Ne Qasim, Behremê Çûpî û Xisrûê Perwîz, ne Kokî herî mezin di qebaxe de çêbû û destê xwe avêtine dagirkera. û dagirker Xan Tevlî wa bûn û Alî kî ji wa pişta Romanya kir di cenga de dewleta Hevdû zeîf kirin. Wê dewleta zeîf bû bingeh ji serkeftina êrîşên misilmanan re yê ku me got bi serokatiya Ereb e. Sedemeke Tirkiyeyê ew şerê dijwarê dirêjê ku me gotî pazdeh sala şer berdewam kir di neqeba Romanya û di neqeba Sasaniya de wî şerî henekî gelekî dewlet zeîf kir, milet zeîf kir, artêş zeîf kir. Her ev qelsbûna ha bû qelsbûna dewletê. Ya sisiyê kî Xisrûyê Duwemîn mixabin bersiva Hîraklos neda ku bersiva Hîraklos de va neb erênî û Hîraklos ku amê lev werin û şern xwe bi hev de rawestênin û gotî de ku ku dahato yanî warîdat Dahatûyên Filistînî, Misrî, Sûrî bila hemû ji te re bin, hema em li vir in. Kî Xisro qey germ bû, ji xwe qayîl bû, got, Qîma xwe ba qat şane, divê tu werî lêborîn bixwazî û tu lingeyê min maç kî heta em li vir in. Yanî got, Qîma xwe vê nama Hirql anîbana, lê bi hinek çêbûbana wê bûba hêz, ji dewleta Sasanî li qîma xwe ne anî. Sedemekî dî. Aloziya aborî derbasî navdewletê bû, ji arbûn kete navdewletê de. Ya dî Tirkiyê di wê demê de me got xiristiyanî ava bû û jixwe zerdeştiyet jî ola dewleta Sasanî bû û êzdiyet jî hebû û yarsanî ew jî hebûn. Milmilandin, sîrat, nava ola de bû. Hinekî civaka me ya kurdî û civaka herêma dewleta Sasanî qels û zîîf kirin. Di wê demê de jî yezde kurd yê got me gotiyê.